An? Joelle?
Wat war déi schwéierst Turnübung, déi s du an den leschten Deeg gemeet hues? Et war, aus engem Liegestull opzeklammen, dee sech um Forum Geesseknäppche befonnt huet, well de Jugendpräis iwwerreecht ginn ass. An jo, ech luch an deem Liegestull an op eemol gouf gesot, de Podcast hätt e Präis gewonnen. An ech luch relativ déif an ech war zimmlech opgereegt an dat war dunn effektiv e bësse méi e spannende Moment, fir do erauszekommen an dann de Wee bis bei d'Bün ze fannen an op der Bün ze realiséieren, dass et effektiv wouer ass, dass mer deen Truc do gewonnen hunn. Wéi war et fir dech? Du waars virum Ecran doheem? Jo, ech war virun Ecran. Ech war e bësse sou am Impfdelirium an hat e bësse sou Niewewierkunge vu menger Covid-Impfung wat am Fong äh, cool ass, duerch déi krut, méi ech war äh, wirklich Moment net gegleeft. Ech gedacht, okay, du bildst dat grad an an äh, du hunn ech dech an Sandra du äh, op der Bühn sto gesinn gedacht, ah, okay, dat schenkt awer wirklich wouer ze sinn. Also ech hu virum Preis hunn ech geduercht, so, mm, ass Lëtzebuerg prett fir e Projet wéi eisen ze priméieren an hunn d'Leit verstanen, wat mir maache wëllen, hu mir hinne gutt genuch vermëttelt, wat eist Zil ass. An dee Moment hunn ech déi éischt Kéier ugefaangen, richteg do drun ze gleewen a war immens frou driwwer, dass d'Leit gesinn, ah, hiert Zil ass elo net, iergendwéi permanent aus dem Nähkästchen ze plauderen, mee fir verschidde Sujeten ze normaliséieren. An dee Moment, wou mer de Präis kruten, muss ech soen, dass dat Schéinst war, dass mir net deen eenzege Projet waren, deen eppes mat Sex um Hutt hat. Dat heescht, ech hu gemierkt, mir sinn net méi eleng, mee et ginn ëmmer méi Leit ronderëm eis, sief et Jugendprojeten, mee och eebe Medien, ganz vill verschidden Zorte vu Medien, déi eis Sujeten ëmmer méi opgräifen an ech fannen et grad schéin, dass mer némmi eleng sinn. Dat stëmmt.
A vläit sollte mer iwwert déi mënschlech Begleeterscheinungen um medialen Terrain, kënne mer do e bësse schwätzen, do ginn et e puer Wierder ze verléieren.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch

Has du déi éischt Kéier mat Sex ze dinn iwwert e Medium? Also wat war déi éischt Zort vu Medium, déi dir iergend en Inhalt vermëttelt huet, dee sexueller Natur war? Also nieft engem Opklärungsbuch, wat ech iergendwann geschenkt krut, well alt erëm enker e Geschwësterchen um Wee war, gouf et Sécher déi éischt Ablécker iwwer esou, ech nenne se lo mol Fraenzäitschriften, also vläicht net onbedéngt déi ganz schlëmm Boulevard-Bild der Frau-Saachen, mee esou Brigitte an esou Saachen, déi dann heiansdo ebe beim Dokter louchen oder op der Toilette oder soss enzwousch. An ech hunn als Kand, ech hunn vun der Müsli-Packung bis bis eben esou Zeitungen, déi iergendwou louchen, alles, wat ech ënnert d'Fanger krut, gelies, och wann ech net immens vill verstanen hunn. Mee do ware relativ oft dann esou Tipps dran, wéi een, wéi ee säi Partner besser verwinne kann. Ech mengen, datt effektiv oft dorëms gaangen ass, de Mann besser ze verwinnen oder ze ginn oder bessere Sex ze hunn, andeems een him méi dat bitt, wat hie gären hätt, wéi dat et elo wierklech ëm d'Bedürfnisser vun der Fra gaangen ass. Ech ka mech do awer och e bëssen ieren. Awer nach relativ jonk. A bei dir wär dat wat? Bravo!
Also déi ass jo mengen ech 57, also 1957 déi éischt Kéier rauskomm. Mir hate lo extra virun der Sendung nogerechent, also ech hu se wahrscheinlech mat 10, 11, 12 déi éischte Kéier an Augenschein genommen. An dat Witzegt do dobäi war, dass ech se net direkt vun Ufank u selwer hunn duerfe kafen oder krut vu mengen Eltere, mee ech sinn effektiv bei d'Nopeschmeedche gaangen An do hu mer eis dann Dokter Sommer Froen ugekuckt a virun allem d'Äntwerten, déi op déi Froe komm sinn. An op där anerer Säit gouf et och, jo, esou Erklärungen, also Fotostrecken, wou Leit effektiv plakeg waren. Ech kann haut net méi mat Sécherheet soen, ob ech déi mer ëmmer nëmmen ugekuckt hu fir eppes iwwer Anatomie ze léieren oder ob et vläicht och einfach schéi war, Jo, Genitalien a fräier Wildbahn kënnen ze beobachten, ouni dass dass iergendeen dat matkritt. Mee jo, ech hu vill, also vill Saachen doriwwer geléiert. Ech hunn eng Gebrauchsanweisung gelies, wéi een am beschte masturbéiert an esou. Et op alle Fall gutt funktionéiert. Dat waren. Also verschidde Saachen, fir déi sinn ech effektiv der Zeitung dankbar. Et si vill aner Saachen, déi ee lo haut aus der Distanz gekuckt warscheinlech och vill méi kritesch gesäit. Mee et, ech mengen, et war net déi schlëmmsten éischt Konfrontatioun, déi e Mënsch kann hunn, deen eppes wëll gewuer ginn. Ok, just, fir datt Der elo net Iech denkt, ok, wisou schwätzen si ganz wëll duercherneen? Mir probéieren haut eis iwwer Sex a Medien z'ënnerhalen a mat Medien menge mer alles wat net fiktiv ass, also journalistesch Medien a Podcasts an esou weider a sou fort. Dat just fir et ganz kuerz enker z'erklären. Wat mir elo opgefall ass, mir hunn allen zwee am Fong eis éischt Erfahrunge mat esou Sex a Medie gehat, mat Medien, déi e bëssen, wéi soll ech soen, en opkläreresche Gedanken haten oder eng eng Hëllefstellung wollte bidden. An dat fannen ech en en interessanten Zougang, well et am Fong zu där Zäit wahrscheinlech an deenen allermeeschte Massemedien deen dach wahrscheinlech besseren Zougang zu Sex war, Well déi aner Zougäng, déi mer soss afalen, ass entweder dat Sex immens sensationaliséiert gëtt, also zwar duerchaus do ass an duerchaus genau sou do ass wéi an der Bravo, also et muss ee sech just gewësse Boulevardzeitungen ukucken, do ass entweder op der éischter oder op der drëtter Säit ganz oft eng plakeg Fra drop, Oder et gëtt eben enorm tabuiséiert, also et gëtt entweder guer net driwwer geschwat oder et gëtt ganz wäit fort gedréckt an an iergendwéi mat komesche Wierder ëmschriwwen. An da schéngt mir esou dee bravo Fraemagazin, Opklärung, bëssen Tipps ginn, vläicht net onbedéngt ëmmer op déi op déi besse Manéier, mee awer iergendwéi probéieren de Leit eppes mat op de Wee ze ginn, wat elo soll hëllefen, Dat schéngt mer dann awer en guer net esou dee allerschlechtsten Zougang ze sinn. Jo, et huet jo iergendwou, wann ee sou wëll, eppes Preventives, also déi Gebrauchsanweisungen an déi Hëllefstellungen. Wat der anerer Säit dovunner steet, ass, dass wa mir Sex an der Zeitung, am Radio, wou och ëmmer untreffen, an et ass ëmmer de Schluss vun eppes Negatives, sief et, dass eng Persoun entfouert ginn ass a vergewaltegt ginn ass oder dass mer Doudeger hunn, déi duerch sexuell Iwwergrëffer zu Doud komm sinn, esou deen, dass ëmmer esou d'Enn vum Lidd, wat engem virgespillt gëtt, also a verschiddene Medien, bei verschiddene Leit, wou et quasi ëmmer weist, et ka just op en ellene Schluss erauslafen. Dat hunn ech och schonn iwwerluet am Sënn dovunner, dass déi Zäit, wou Aids als Thema un déi grouss Ëffentlechkeet Koum, kann et, also huet et Phase ginn, dat kann een noliesen, wou iergendwann dat eenzegt sexuellt Thema effektiv war, dass s de Aids als traurege Schluss vun engem sexuellen Akt duergestallt hues. Dat heescht, Sex war verbonnen domadder, dass s de stierwe konns am Nachhinein. An ech soen elo net, Zeitungen war elo net all voll domadder, mee et war immens dominant. dass dat Ellend iwwer allem geschwieft huet an ech hat heiansdo d'Gefill, dass dee Moment e bësse vergiess gouf, dass de eigentlech och iwwer schéin Saache schwätze kanns an doriwwer schwätze kanns, dass dat eppes Flottes ka sinn an dass dat virun allem och net nëmmen do ass, fir Kanner ze kréien, mee och fir eleng Freed ze hunn a sou weider. Dat fannen ech schonn scho spannend, dass dat sech e bësse gewandelt huet oder dass dat sech och ëmmer géigensäiteg erëm nei erausfuerdert, also d'Mediewelt Et stëppelt jo e bëssen een deen aneren un domadder, mat wat kënne mer elo upaken. Also wat ech nieft de Geforen oft gesinn hunn oder wat mir, also do schwätze mer net méi vu Kandheet, mä éischter wierklech vu Jugend, oft opgefall ass, ass dat et esou e sensationalisteschen, bal scho voyeuristesche Bléck op alles ginn ass, wat eben net der Heteronorm entsprach huet, also alles wat iergendwéi queer, schwul, lesbesch, trans ass, awer och aner deviant Praktiken, nennen ech se lo mol, wéi Swingen oder BDSM, dat ass dann an esou Sendunge wéi Liebe Sünde, déi ech éierlech gesot net oft gekuckt hu well dat zu enger Zäit gelaf ass wou ech awer nach relativ jonk war, mee dass de Virspann hunn ech ëmmer scho ganz spannend fonnt an dann heiansdo hunn ech dat dann heemlech ganz spéit owes gekuckt. An dat war dann awer ëmmer, also och a menger Erënnerung, ëmmer esou e ganz, jo, lüsterne, voyeuristesche Bléck op Leit, déi iergendwéi anescht sinn. An da sou, Ah, dat ass esou ganz komesch, dat gëtt et och nach. An do hunn ech d'Gefill, do ass et en, awer en zimmlech grousse Wandel ginn, dat eeben net méi esou dee Bléck op dat anert ass. Mee éischter esou, ok, hei, mir si lo hei a mir schwätze lo iwwer eis an Dir lauschtert eis no oder Dir lauschtert eis net no, mee mir hunn op jiddefalls de Mikro oder d'Kamera oder d'Tastatur a kënne soen, wéi et wierklech ass. An do hunn ech schonn d'Gefill, datt ech, datt dat och einfach mat sech bruecht huet, datt et och an allen anere Medien, ech hunn zwar scho laang keng Bravo oder keng Frauenzäitschrëft méi opgemeet, muss ech soen, mee ech huelen un, datt ech einfach op bëssen och duerchgesat huet, dat deen dee Bléck op dat anert net méi sou sou krass ass an net méi sou voyeuristesch ass. Jo, et huet manner deen deen Zoo-Effekt. Also et ass net sou, mir gi lo an den Zoo a mir kucken déi komesch Leit, déi BDSM praktizéieren oder eng oppe Bezéiung hunn. Mee du stells dech éischter zesummen a lauschters een deem aneren no. An ech fannen, do kënnst jo och medial vill méi an eng Richtung, datt eng Gesellschaft vill méi wierklech sou ofgebilt gëtt, wéi se bont zesummegemëscht ass. Dat heescht, mir sinn effektiv, mir gi méi fort vun deem heteronormative Bild. An du bass och deelweis an der Zeitung an am Radio och net méi sou dee speziellen Interviewgaascht, no deem s 150 Joer gesicht ginn ass. Well iergendwann einfach opfällt, et ass méi wéi eng Persoun zu Lëtzebuerg trans, zum Beispill. Dat hunn ech elo, also déi Verännerung hunn ech zu Lëtzebuerg ganz staark matkritt. Also déi éischte Kéier, wou dat thematiséiert ginn ass, ech mengen, also wou ech mech elo richteg drun erënnere kann, dat war ebe beim rtl viru véier oder fënnef Joer. An dono koume sou déi kleng Drëpsen a verschiddene Radiosenderen, a verschiddenen Zeitungen, datt iergendwann d'Leit gemierkt hunn, Ah, déi Kolleeg riets niewent mer oder meng Cousine vun do an do, déi ass concernéiert a jiddereen huet seng eege Geschicht. An ech hunn d'Gefill, datt eege Geschichten och méi Plaz kréien. Wéi stees du dozou, Joël? Also ech fannen et ëmmer ganz schwéier ze bewäerten, wat esou geschitt ass, well ee jo e bësse esou een trübe Bléck op seng eege Jugend huet, well een do anescht Medie konsuméiert huet, wéi een dat vläicht haut mécht a wéi een dat vläicht och mat engem Bléck fir déi Saache mécht. Ech hunn och d'Gefill, dat gewësse Phänomener esou all 5 Joer ëm enker nei entdeckt ginn. Da kann ech mer gutt virstellen, datt déi Reportage, op si se elo ugespillt ass, datt et vläicht guer net déi éischt war, datt et vläicht schonn 20 Joer virdrun schonn enker eng gouf, mee dat scho rëm vergiess ginn ass. An dann ass erëm iergendeen, dee sech ganz schlau gefillt huet, well en dat Thema elo quasi entdeckt huet, ënner Guillemeten, wat jo och eppes ass, wou mir jo och probéieren e bëssen entgéint ze schaffen, fir ebe Saachen ze normaliséieren, dat se eben net ëmmer esou als Oh, dat do gëtt et jo och nach aus dem Tirang gezu ginn. Ech mengen awer, datt dat stattfanne wäert, dee Wandel, engersäits well et e gesellschaftleche Wandel ginn ass, wou vill Saachen ebe vill méi normal gi sinn a vill méi unerkannt gi sinn an awer och also einfach Deel vun der Gesellschaft sinn an net méi esou, ok Dir sidd, steet iergendwéi do baussen am Eck, mär denken am Joer Är Är Pride an dann ass et gutt, mee wierklech Deeler vun der Gesellschaft gi sinn. An deen anere wichtege Punkt, mengen ech, dat ass einfach eppes, wat mer all déi ganzen Zäit grad erliewen, an dat ass dee Mediewandel. Et gëtt eben einfach net méi just dräi, véier grouss Zeitungen an, an äh, dräi Radiosenderen, mee et gëtt eng, eng ganz grouss Panoplie u Medien, wou Podcasten dobäi gehéieren, wou, wann, wann een et breet faasse wëll, da gehéieren do och eenzel Facebook-Accounts dozou oder mhm. eben Instagram-Accounts. Ganz sécher. Déi alleguerten ähm, dozou bäidroen, dat Leit hir Geschicht kënnen zielen, dat Leit hir Vue kënnen zielen, dat Leit och kënnen Duerstellunge kommentéieren. Also ech mengen, datt een, datt een haut als Persoun, déi an de Medie schafft, ganz anescht muss mat Themen ëmgoen, well d'Kritik vill méi wäit ka Welle schloen. An ech fannen dat an dësem, bei dësem Thema eng gutt Saach, datt een e bësse méi dozou gezwonge gëtt, e sensibelen Ëmgang ze hunn, well et d'Méiglechkeet gëtt, datt Leit een soss relativ öffentlechkeetswierksam kritiséieren. Wann ech dat nach däerf ergänze mat deem, wat mer elo um Ufank geschwat hunn, Wann Dir elo zum Beispill de Radio kuckt, viru Kuerzem war den Här Bausch Invité vum Dag, fir doriwwer ze schwätzen, datt d'Madame Tanson nuechtelaang net schlofe konnt, an en huet och nach e bëssen iwwer Verschwörungstheorië geschwat a Fligeren. An dat ass jo e Format, wou oft moies Politiker oder sonsteg Persoune vum ëffentleche Liewen do sinn. An an déi Rei huet et sech awer hi verännert, datt och moies um hallwer aacht deen, deen am Radio sëtzt oder amgaangen ass seng Schmied ze iessen, de President vun der Associatioun fir inter an transgeschlechtlech Persounen ebe seng Stëmm huet. Dat heescht, et ass och e Frühstücksthema an et ass e bësse géigendeelech zu deem, wat s du virdrun ebe gesot hues mat, Et leeft zu enger Auerzäit, wou d'Kanner souwisou am Bett leien an dann och nëmmen nach. Dat war jo emmer esou eng Sendung, dat ass dann déi, déi nach owes lungeren a souwisou e bësse pervers Tendenzen hunn, déi kucken da sou eppes op der Tëlee, also soen ech elo iwwerspëtzt. An dat ass dat Interessant. Et huet seng Sendezäit, d'Sendezäiten hu sech verännert, et huet sech verännert a wéi engem Deel vun enger Zeitung et steet. Et ass nëmme Just eng Randnotiz, Bei den Accidenter oder bei den Iwwerfäll, déi passéiert sinn, mee et ass am Deel vun der Politik, well mer och iwwer politesch Rechter vu verschiddene Mënsche schwätzen, mir schwätzen iwwer Gesetzer, mir schwätzen iwwer d'Tampons, d'Tax, kann och am Kulturdeel sinn, well mer méi kulturell Stécker hunn a Filmer, déi erauskommen, déi mam Sujet ze dinn hunn. An ech fannen et interessant, well et huet sech méi an d'Mëtt gezunn, ouni datt iergendeen eng Panikattack kritt. wann d'Thema ugeschwat gëtt. Et ass och interessant, dat e bëssen ze vergläichen oder ze beobachten, wat fir Schrëtt esou politesch gesat gi sinn. An ech hunn d'Gefill, esou onwichteg dat vläicht haut, och wann et net esou laang hier ass, schéngt, dat dee Mariage, deen homosexuellen, dat dat awer bësse sou en Dammbruch wär an awer komescherweis net immens vill Waasser aus dem Damm komm ass, mee t'ass einfach sou eng Dier opgaang an an lues a lues drëppelt drëppelt et elo an t'sinn einfach Saachen normaliséiert ginn. Mee do muss ee vläicht och soen, do ass d'Politik der Gesellschaft och vläicht scho 15, 20 Joer hannendru geweecht an dat Saachen déi scho vill éischter akzeptéiert gi wieren a wou keen laang gemurrt hätt, déi sinn einfach vill méi spéit komm wéi se hätten hätte solle kommen. An dat ass, dat ass interessant, wéi, wéi séier dat geet. An wat eben och, mengen ech, elo an deene leschten 20 Joer geschitt ass, ass, dat et eben net méi déi grouss Gatekeepere medialer Äert ginn. Also et gëtt eben net méi déi grouss Zeitungen, déi grouss Radioen, déi all den Informatiounsfloss kontrolléieren. Ech, ech kennen dat jo, ech schaffe jo bei enger Zeitung, déi am Fong gegrënnt ginn ass als Géigemedium als Alternativ zu deenen etabléierte Medien. De Radio Ara, op deem dëse Podcast leeft, jo och als Géigeradio zu engem grousse monopolistesche Radio. An ech mengen, mir kënnen eis haut guer net méi virstellen, wéi dat deemools war, well et einfach e puer Playere gouf, déi déi ganz dee ganzen Informatiounsfloss am Land kontrolléiert hunn. An haut ass dat einfach, déi alternativ Medie si bal iwwerflësseg ginn, well et esou vill aner Kanäl gëtt, well et einfach esou vill méi einfach ass duerch den Internet sech z'informéieren. An dat ass och natierlech, wat d'Normaliséierung an d'Akzeptanz vun zum Beispill non-binary sinn. Also ech héiere vill vun eeleren Trans-Leit, déi soen, hätt ech gewosst, datt et dee Begrëff géif ginn, ech hätt mech deemools och esou bezeechent. An ech hätt vläicht e bëssen en anere Wee gemeet. Mee deemools ass dat Konzept, dat ass et vläicht ginn, mee net mat deene Wierder an et war virun allem net esou einfach un déi Informatiounen ze kommen. Dat ass haut, si vill Saache vill méi einfach an dofir ass et och méi einfach sech driwwer ze informéieren. Et ass fir Medieschaffender dann awer och méi einfach zum Beispill Interviewpartner, rinnen ze fannen, fir mat deene se iwwer esou Theme kënne schwätzen. An dat ass am Fong och eng schéin Entwécklung, well ee sech esou géigesäiteg befruchtet. Also du has dat scho e bësse sou gesot, sou d'Medien ënner sech, mee ech hunn awer och d'Gefill, dat esou Leit, déi e bësse esou eng Aktivistinnenroll hunn oder einfach eben e Social Media Profil hunn, wou se ziele wéi et hinne geet oder wou se Saachen deelen, dat déi och d'Medie géigesäiteg befruchten an dat een do eben och zu Theme kënnt. An dat fannen ech och ganz flott. Wat ee beobachte kann, also souwuel bei Saachen am Audioberäich wéi och Artikelen, déi ee liese kann, ass, datt nach wie vor et Situatioune ginn, wou Leit anonymiséiert sinn. Dat ass elo kierzlech nach eng Kéier geschitt gewiescht, wat déi sexuell Belästegung am Dikrecher Lycée ubelaangt. Do muss ech soen, do ass jo elo e Prozess amgaangen, an an d'Lafen ze kommen, wou ech verstinn, dass Leit retizent si fir do mam vollen Numm ze stoen, do ass jo elo nach mol ofzewaarden, ob do juristesch Konsequenze kommen a sou weider. Mee ech hunn d'Gefill, dass d'Anonymat e bëssen zréckgaangen ass, well Leit sech mat verschiddene Saachen, déi se erziele wëllen, guer net méi esou staark genéieren an ebe soen, Ech wëll mäin Numm soen an ech stinn hannert deem, wat ech elo eigentlech erziele wëll. An ech mengen, datt dat och eppes domat ze dinn huet, datt et mëttlerweil méi Leit ginn, déi bereet sinn nozelauschteren. An ech denken, dat zeechent sech virun allem grad am Podcast-Secteur immens of, datt wann s du deng eng Geschicht erziels, a mir maachen dat jo sait dräi Joer beim Sex-Podcast, datt vill Leit sech bei der mellen an déi soen, Ah, Déi ellen Erfahrung do, déi hunn ech och gemaach, oder oh, dat do ass och bei mir enke schif gelaf, mee et ass jo cool, dass mer all eng Léisung fonnt hunn a weiderkomm sinn. An du bass net méi esou den One in the middle, mee du mierks iergendwann, dass et eigentlech vill méi Zesummenhäng gëtt an du fills dech mat ville Saachen och manner eleng. An ech fannen, dat ass, wann een et net total iwwerdreift, kann dat immens schéi sinn, well et Leit eeben zesummebréngt, well et Leit immens vill Scham ewechhëlt. Weess de, déi, déi éischt Tabuen, déi s de brieche muss, dat si jo fir d'éischt emol deng eegen, ier mer vun engem grousse gesellschaftlechen Debat ebe schwätzen. An ech fannen, doduerch datt vill verschidde Mënsche méi visibel ginn, hëlt dat deem Ganzen och dat Spektakuläert, vun deem mer virdru geschwat hunn. Den Zoo léist sech am Endeffekt einfach op. Also fir mech ginn de, ginn et e puer Punkten do, och wann s de grad iwwer anonym schwätz. Et gëtt dee Punkt, datt et Repressioun gëtt a gouf. Also a villen Deeler vun der Welt gëtt et se nach ëmmer, géint, géint zum Beispill queer Mënschen. An et gëtt och net staatlech Repressioun, mee einfach Mobbing oder, oder soss gesellschaftlech Ächtung, Problemer, déi een erwäerde kann, jee nodeem, wat ee, wat ee seet an als wat ee sech out. Fir verschiddeneg Leit, déi, déi sech, déi wëllen anonym bleiwen. An ech fannen och, dat wann een anonym bleift, dat heescht jo normalerweis, dat déi Persoun, déi déi Geschicht opschreift, de Journalist, d'Journalistin, dat déi awer weess, wien een ass. An ech fannen et trotzdem ganz wichteg, datt Leit hir Geschicht erzielen. An dat sinn oft Leit, déi, jo, déi wierklech een Damm briechen an déi wierklech en Tabu briechen. An, an dozou gehéiert ganz vill Mutt. An do däerf een dann och anonym bleiwen, menger Meenung no, wann een, wann een dat fir sech selwer méi sécher fillt. Mee et ass natierlech, du hues Recht, Et ass haut méi einfach iwwer vill Themen ze schwätzen an mat sengem Gesiicht do ze stoen. Op d'mannst zu Lëtzebuerg wäerte warscheinlech wéineg Leit nach Angscht hunn, sech zum Beispill zu Homosexualitéit oder Bisexualitéit ze bekennen an ze soen, ok, ech stelle mech elo mat mengem Gesiicht dohinner an ech oute mech. Wat, wat schéin ass, wat wierklech gutt ass an, an wat, wat scho laang, laang néideg ass. Mee ech soe just, also et gëtt warscheinlech fir vill Leit och ëmmer Grënn fir anonym ze bleiwen. wann do déi richteg Praktike vun journalistescher Säit gewährleistet ginn, da fannen ech dat absolut, absolut ubruecht a korrekt. Gitt net natierlech ëmmer nach méi grouss Zeechen ass, wa Leit hiren, hiren Numm weisen. Ech erënnere mech elo zum Beispill un eng grouss Titelsäit, déi an d'Geschicht gaangen ass, ech mengen et war den De Stern, wou 100 Fraen drop waren, déi ofgedriwwen hunn, genau, wat deemools nach, nach méi illegal war, wéi et haut an Däitschland ëmmer nach ass, mee déi einfach hiert Gesiicht gewisen hunn. Also esou Aktioune brauch et och heiansdo, fir eben einfach een Tabu ze briechen. An dat hutt Dir jo och elo bei eiser leschter Rubrik gemierkt, déi diffuséiert ginn ass iwwer Schwangerschaftsofbréch. Do hu sech och erëm Leit bei eis gemellt, fir Erfarungen ze deelen. Ganz oft melden d'Leit sech jo och bei eis, well se aner Leit mat schütze wëllen, well se eis u sech esou Tipps weiderginn, wou si froen, Hei kënnt der Äre Nolauschtererinnen a Nolauschterer, déi, wann ech giff ginn, a mir gesinn deene Leit hir Nimm jo trotzdem, wa si eis schreiwen, an eleng dat ass en immens schéine Vertrauensbeweis, dass een ebe seet, d'Connectioun zwëschen deenen, déi an engem Medium sëtzen, an deenen, déi et lauschteren oder konsuméieren, déi Weeër sinn natierlech och vill méi kuerz ginn. An dat ass jo och scho mol eng wäertvoll Saach. An ech fannen, et muss ee selwer d'Responsabilitéit fir sech iwwerhuelen, mee och eben als deen, dee Medie schaaft, dass een och de gudde Moment fënnt, fir mat enger Persoun zum Beispill an engem Podcast iwwer esou eppes ze schwätzen. Also Dir erënnert Iech, mir haten eng Emissioun iwwer Iesstéierungen an do hunn ech mat der Persoun, déi mat dobäi war, hu mir awer gekuckt an ofgeschwat, ob d'Situatioun selwer laang genuch hier war, fir dass mir a Rou kënnen driwwer schwätzen, ouni datt mer eis selwer retraumatiséieren an der Sendung. Ech mengen, do muss een och oppassen. Jidderee soll seng Geschicht erziele kënnen, mee ech mengen, et muss een op eneen oppassen, och wann ee sech géigesäiteg nolauschtert. An da muss ee kucken, Ass elo de richtege Moment? Kënne mer eng Paus maache wärend dem Gespréich? Dat hate mer iwwregens och bei der Trauersendung. Do war ech enke bësse rose ginn. Also iwwer d'Welt, net iwwer den Elie. An da muss ee kucken, wéi vill Raum ass dofir do. Mee Joël, wat ech dech dozou nach wollt froen, Mir schwätze lo vill vun eenzele Schicksaler. Wéi stees du dann zu deene sougenannten Experten an Expertinnen-Meinungen? Ass et esou, dass mer déi elo guer net méi brauchen? Ech mengen, datt een ëmmer eng Mëschung brauch zwëschen Eenzel-Erzielungen a Leit, déi Phänomener aschätze kënnen an anuerdne kënnen. An et ass ëmmer d'Fro, ween ass dann, ween ass dann Expert oder Expertin fir e bestëmmten Thema? Well d'Betraffener jo sinn oft déi beschten Experte fir hiert Thema a guer net iergendeng Persoun, déi d'Sozialforschung doriwwer mécht, déi vläicht guer net déi richteg Froe stellt, well se net den Ab deen Abléck huet. Anersäits kënnen et awer elo Leit, déi vläicht esouguer forschen a selwer betraff sinn an deementsprechend nach eng Kéier ganz anere Bléck op bestëmmten Thematiken hunn. Dat ass, also do soen ech, hunn ech, mengen ech, keng, keng gutt Äntwert. Ech mengen, do muss ee wierklech ëmmer. par cas par cas kucken an och ëmmer wëssen als als Journalist in wat fir eng Geschicht wëll ech eigentlech zielen a wat ass am Fong mäin Ophänkert. Et kann een och ganz liicht a Fale geroden als Journalistin, deem se elo eng Persoun interviewt a mengt déi ass elo, och wann se betraff ass an och wann alles dat wat se seet an hirer Perspektiv stëmmt, dat muss jo net fir all déi aner Leit, déi ähnlech betraff sinn, och esou sinn. Also dat ass mengt ech och eng Gefor déi ee ka lafen, dat een eenzel Beispiller fënnt oder sech eraussicht oder onbewosst eraussicht, déi dann esou verallgemengert ginn. An dat. Also dat kann eng kohärent Geschicht sinn, déi awer da just op Aussenstehender kohärent wierkt an déi fir déi Leit, déi am Fong selwer betraff sinn, dann esou wierkt, wéi wann een do iergendee ganz komesch Beispill geholl hätt an dat passt am Fong guer net. Wéi gesäis du dat? Muss ee sech beim Mediekonsum jo effektiv bewosst sinn, weem seng Realitéit gëtt do grad ofgebillt. An also ech fannen, ee lëtzebuergescht Beispill ass zum Beispill esou, also de Yaya vum Pause-Podcast, dee mécht en zesumme mam Gilles an hien huet elo en eegene klenge Podcast an do schwätzt hien iwwer sech selwer an hie schwätzt, an dat fannen ech cool, ënner anerem iwwer seng Erfarungen zu Lëtzebuerg als schwule Mann. An huet do och rëm Saachen erzielt, déi haarsträubend sinn, also wou ech richteg rose ginn, net op hien, mee op d'Gesellschaft, an där hie grouss ginn ass. An dat ass hir seng Variant. Dat ass seng Variant vun deem, wat hien erlieft huet. An e Stéck wäit ginn et bestëmmt och aner Leit, déi hunn dat Änlech erlieft, mee et ass seng eenzel Geschicht. An et ass net esou, dass wann s de säi Podcast lauschters, dass s de da weess, wéi et alle schwule Männer zu Lëtzebuerg gëtt, mee hie leescht e wichtege Bäitrag. A genau sou ass dat wéi bei eis am Podcast och. Du an d'Kelly huet eng Episod iwwer BDSM opgeholl. Dat ass är subjektiv Vue mat e puer allgemengen Informatiounen. An dat do ass dann ee Stéck Baukasten an engem risege, an enger riseger Këscht voller Baukasten. An ech mengen dofir ass et jo cool, dass et mëttlerweil méi Medie ginn, well da kanns de en Artikel zum Thema liesen an der woxx, Du kanns am Journal en Interview dozou lauschteren, da gees de da bei Tageblatt nach eppes sichen an dann hues de Gott sei Dank nach Medien aus dem Ausland. A vläit kanns de da souguer och nach an d'Wort iergendeen Edito uliese goe mat deem s de zwar net d'accord bass, mee du hues du hues Debatt, déi awer méiglech ass, dat Ofgläichen eben. Mhm, mhm, mhm. An dofir fannen ech et och esou wichteg, datt een net nëmmen eng Saach konsuméiert. Ech wëll net, datt Dir just de Sex-Podcast lauschtert. Also dat soll een Deel vun engem Grousse sinn. Ja, also dat gëtt jo oft deene jonke Generatioune virgeworf, dat se an esou enger Filterbubble dra wieren. A wann een dann awer, fir elo emol enker déi berühmt-berüchtigt Expertinnen ze zitieren, wann een sech dann awer Studien ukuckt, dann ass dat, wann een d'Generatiounen ukuckt, genau ëmgedréint. Also déi méi eeler Leit, déi hunn effektiv, sinn éischter an enger Filterbubble dran, déi dann oft aus ihrer Dageszeitung am Radiosender, wou et just een jeeweils gëtt, besteet. An déi jonk Leit sinn awer éischter esou, dat se vläicht net en Abo hunn, Bei enger Zeitung, mee sech Artikele bei 3, 4, 5, 6 Zeitunge siche ginn, do wou et eebe grad passt, quitte dat mer alleguerten eis eis Preferenzen hunn. An ech sinn och frou fir all déi Leit, déi just ee Podcast lauschteren an et ass méi wéi Sex. Also do, quitte dat et natierlech ganz vill anerer flotter Oner gëtt, esou, also esou, esou ass et net. Ech wollt dech nach eppes froen, wat och mam Podcast ze dinn huet. Jo, ech si gespaant.
Has du schonn enkel d'Gefill, du häss Oversharing gemeet hei?
Ech hunn heiansdo driwwer nogeduecht, also am Nachhinein. Ech hunn dann zwee, dräi Deeg gebraucht an dann hunn ech mech awer iergendwann berouegt, well ech mech mat där Persoun, mat där ech d'Sendung gemaach hunn, wuel gefillt hunn a well ech wierklech geduecht hunn, du hues dat gesot, wat s de fills An du wéilts näischt dovunner elo iergendwéi zréckzéien, well et ass wäertvoll an ok. Fir mech ass d'Maasseinheit ëmmer déi, Kann een aneren oder een anert eppes léieren duerch dat, wat ech gesot hunn? An dat heescht, et gëtt näischt, wat elo esou penibel wär oder esou schlëmm an dramatesch a mengem Liewen, dass ech mech elo wierklech géif schummen, fir dat iergendwéi no baussen ze droen. Et ginn aner Saachen, déi giff ech einfach net erzielen an d'office net erzielen, mä dat ass dat, wat d'Kelly schonn oft erkläert huet, nämlech et gëtt en Ënnerscheed zwësche gudden a schlechte Geheimnisser. Et gi Saachen, déi solls de net fir dech behalen, well se anerer gefäerden oder dech selwer. A gutt Geheimnisser sinn déi, déi däerfs de fir dech behalen an dat ass total okay an dat gehéiert dann dir. Wéi ass dat da bei dir? Huet et enke rumouert am Bauch. Et gouf schonn zwee, dräi Momenter, wou ech geduecht hunn, ok, dat, wat s de elo grad gesot hues oder grad amgaange bass ze soen, ass schonn zimmlech, zimmlech intim. Op verschiddener gouf et och ganz interessant Reaktiounen. Do si mer erëm enker bei der BDSM-Episod, déi berühmt-berüchtegt. Mee Am Groussen a Ganzen sinn, stinn ech awer dozou, datt ech dat gesot hunn a giff dat och net méi ännere goen. An also dat ass jo eppes, wat mir, mir hunn d'Geleeënheet jo, vue datt mer déi Podcasten ophuelen an net live senden, hu mer jo ëmmer d'Geleeënheet, fir se ze schneiden a fir Saache erauszeschneiden. An ech si bei deene Saache ganz frou, datt ech gesot hunn, nee, komm, mir loossen déi dran. An dat ass mengen ech och wichteg ze wëssen, wéini dat een wat ka soen an och genuch Vertrauen a sech selwer ze hunn, dat een eben dat richteg aschätze kann. Dat ass awer net ëmmer ganz einfach, dat esou anzeschätzen an ech fannen dat deelweis och wierklech eng Gratwanderung an deelweis ass et och e bëssen e komescht Gefill, wann dann eng Episod erausgeet, wou ee weess, ok, do zielen ech elo eppes, wat wierklech zimlech intim ass, wou ech mech verletzlech maachen domadder souzesoen. Mee ech muss soen, wann Reaktioune komm sinn, waren se ëmmer zimmlech positiv an zimmlech cool an doduerch sinn ech dann awer frou, beziehungsweise wann se net esou cool waren, dann waren se ni immens perséinlech, mee éischter méi allgemeng an dann kann een domadder relativ gutt ëmgoen. Mir hunn jo an der virleschter Episod hu mer jo iwwer Kulture geschwat a wéi vill Zorte vu Kultur et gëtt. An ech mengen, dat mat der Feedback-Kultur zu Lëtzebuerg, dat ass jo nach ëmmer ausbaufäeg, do si mer eis jo eens. An ech fanne grad, well mir nëmme oder souwisou net déi eenzeg sinn, déi iwwer Sex a Sexualitéit schwätzen, ass eeben och dat flott, dass een ënnert de Podcaste sech mëttlerweil beienee melle kann. An zwar net nëmme fir Shoutouts ze maachen an ze soen, Dir sidd lo eis Kolleegen oder Dir net, mee fir sech zum Beispill Tipps weider ze schécken. Also d'Cécile, dat huet säi Podcast jo elo säit mengen ech engem hallwe Joer, do ass et an där leschter Episode ëm Vergewaltegung bei Männer gaangen an ech hunn et wichteg fonnt, dass dat ugeschwat ginn ass a well mir eis schonn enker d'Aarbecht gemaach hate fir eng Lëscht zesummen ze stelle mat puer Tipps wat een do juristesch maache ka, war ech frou, dass mer dat du weiderschécke konnten un hatt an dass hatt dat dunn gedeelt huet. Een Debat an der Gesellschaft soll jo kee fucking Monolog sinn. An ech fanne mir sinn do eigentlech relativ gutt mëttlerweil ënnerwee zu Lëtzebuerg, dass dat och méi en Austausch lues a lues gëtt an dass et virun allem fir verschidden Altersgruppe gëtt. Et gi jo och ëmmer méi Jugendhaiser, déi Podcasten zum Thema maachen. Also ech sinn eigentlech zimmlech frou, obwuel ech ganz laang extrem pessimistesch war. Mee lo gesinn ech de Blummebouquet esou lues awer e bëssen. Ja, an net nëmmen zwëschent de Podcast, mee och zwëschent den, zwëschen eis zum Beispill an eisen äh, Nolauschtererinnen. Mhm. Also ich sinn immens froh iwwer all dee Feedback, dee mer op, op Instagram zum Beispill kréien. An wie vill d'Leit do deelweis, quitte dat et ëmmer anonym gedeelt gëtt dann ëffentlech, mee trotzdem, wie vill d'Leit eis matdeelen, du hues dat elo och schon ugeschwat, éischter mat esou

Solle mer mat deem schéine Gefill ophalen oder wëlls de nach eppes Schlëmmes zielen? Vue dass mer elo net ze vill Zäit hei nach wëlle beusprochen, op alle Fall d'Ukënnegung an d'Verspriechen, Mir wäerten Iech de Blummebouquet, vun deem ech grad geschwat hunn, preparéieren, soudatt Der deen op eisem Instagram-Account checke kënnt. Dat heescht, do Wäerte mer eng Zesummestellung maache mat, wann Der Iech fir de Sujet interesséiert, wou Der Saachen ze liese kritt zu Lëtzebuerg, wat Podcaste vläit och nach aus dem Ausland sinn, déi ee lauschtere kann. Also do stelle mer Iech eppes zesummen. Do hutt Der eng Zäitchen domat ze dinn, wann Der Loscht drop hutt. Yes. A fir de Rescht Giff ech soen, wann der Feedback hutt zu Medien, ob e gutt ass oder schlecht, schéckt de Leit en, well dat ass eppes wat net oft gemeet gëtt, a grad wann et gudde Feedback ass, deen kritt een als Journalist, in oder als Medieschaffender nach vill manner oft wéi ee vläicht giff mengen, also huelt iech do gären en Häerz an schéckt de Leit en Häerz. Jo, oder kritiséiert se konstruktiv, Wann et muss sinn. Genau. Dat kann och weiderhëllefen, et wiisst een drun. Da wues du nach gutt, Joël, un dir selwer. Jo.
Ech wollt elo soen, d'Anne an ech gi elo Blumme plécken a mir presentéieren iech déi dann.
Maache mer. Mir sprange elo esou wéi kleng Scheeweger duerch d'Wiss. Vergiesst net genuch ze drénken. Genau, dat hu mer scho laang net méi gesot. Ciao.
Tschüss.
Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Eng gutt Fro, Wat ass Sexaarbecht? D'Wuert seet et schonn, Sexaarbecht ass Aarbecht. Esou spigelt de Begrëff Sexaarbecht oder och Sex Work déi explizit Fuerderunge vu Sexaarbechterinnen, NGOs an Expertinnen erëm, Sexaarbecht als Aarbecht ze gesinn. Leider ass dës Liewens an Aarbechtsrealitéit vu Sexaarbechter, innen oft nach mat Virudeeler a Mythe geprägt. Säit Joerzéngte setzen sech Sexaarbechter, innen an Expertinnen dofir an, datt sexuell Dingschtleeschtungen entkriminaliséiert a legaliséiert ginn. Well dat, wat d'Sexwork vu villen aneren Aarbechten oder Beruffer ënnerscheet, ass, datt d'Aarbechtsbedéngunge schlecht sinn als Folg vun der schlechter gesetzlecher Reguléierung vun den Aarbechtsverhältnisser. De Staat verseet a packt et net, Aarbechter, innen an deem Aarbechtssegment ugemiessen ze schützen. An dëser Rubrik kucke mer eis un, wat fir verschidde Forme vu Sexwork et gëtt a wéi medial a politesch Discourser, also wéi Sexwork an Medien, der Gesellschaft an an der Politik duergestallt ginn, dozou bäidroen, datt déi verschidde Mythen a Stigmatiséierungen oprechterhale bleiwen an esou och dozou bäidroen, datt et kee legalen a reglementéierte Kader fir Sexaarbecht gëtt. Et gëtt nach en zweeten Deel vun dëser Rubrik. Deen kënn an e puer Wochen eraus. An där kucken ech mer nach eng Kéier méi konkret un, wat d'Situatioun vu Sexaarbecht zu Lëtzebuerg ass an wéi déi legal Aspekter a Reguléierungsméiglechkeeten ausgesinn. Bevir ech ufänken, nach eng kleng Umierkung zum Sproochgebrauch. Ech benotzen de Begrëff Sexaarbecht fir genau des Fuerderunge vu Sexaarbechterinnen no besseren Aarbechtskonditioune siichtbar ze maachen. E Begrëff deen och oft nach an der Debatt verwent gëtt ass Prostitutioun. Dat kënnt aus dem Latenglische prostituere wat esou vill heescht wéi sech ëffentlech weisen oder bloussstellen. Dat ass tendenziell onzoutreffend an ofwäertend. Begrëffer wéi Prostituéiert oder Houer ginn awer vu munche Sexworker a Sexworkerinnen als Selbstbezeechnung benotzt, dat heescht wéi si zu sech selwer an hirem Beruff soen. Hei geet et ënnert anerem och drëm, sech stigmatiséierend Begrëffer rëm emanzipatoresch unzëeegnen.

um Telefon schaffen, Sugar Babys an esou weider. Munchmol hänkt et och vun der Persoun of, déi déi Aarbecht mécht, ob et elo als Sex Work definéiert gëtt oder net, zum Beispill erotesch Fotoen op Onlyfans posten. Och wann ee verallgemengerend Sex-Aarbecht seet, geet et net nëmmen ëm Sex, mee oft och ëm Intimitéits a Bezéiungsaspekter. Et kéint ee Sexaarbecht am Fong och als eng Form vun Care-Aarbecht gesinn, also Suergeaarbecht oder och nach emotional Aarbecht. Leider ginn déi ënnerschiddlech Forme vu Sexaarbecht oft an de Medien, der Politik an dem Mainstream géinteneen ausgespillt. Et gëtt déi gutt Sexaarbecht, déi zum Beispill registréiert, legal an, oder gutt bezuelt ass, an et gëtt déi schlecht Sexaarbecht, déi zum Beispill net registréiert, illegaliséiert, gezwongen an, oder schlecht bezuelt ass. Mir gesinn also, Sexaarbecht gëtt séier mat Kriminalitéit, Zwang, Gewalt a Moral a Verbindung bruecht. Dëst geet allze oft Hand an Hand mat sexisteschen a rassistesche Strategien. Wat ech domat mengen, erklären ech direkt. Heifir kucken ech mer zwou geleefeg Duerstellunge vu Sexaarbecht un, déi zu der Stigmatiséierung a Marginaliséierung vu Sexwork bäidroen. Éischtens, Sexaarbecht als soziale Problem. Sexaarbecht gëtt ënnert dëser Perspektiv, déi an den achtzeger Joren opkomm ass, duergestallt wéi dee leschten Auswee aus enger sozialer Noutlag, souzesoen dat Lescht, wat ee ka maachen, fir ze iwwerliewen a Suen ze verdéngen. Sexaarbechter, innen, an dat och haut nach, ginn esou oft als Opfer vu soziale Verhältnisser gesinn. Esou ginn zum Beispill Persounen aus Osteuropa duergestallt, déi gezwongenerweis an de Weste schaffe ginn, fir hire schlechte soziale Bedéngungen an den Hierkonftslänner ze entkommen. Bei dëser Duerstellung ass déi politesch Léisung den Ausstieg aus der Sexaarbecht duerch sozial Hëllefstellung a finanziell a berodend Ënnerstëtzung. Sexaarbechter, inne soll eng aner Erwerbsméiglechkeet opgemeet ginn. Dës opper Perspektiv ignoréiert allerdéngs komplett vill betraffe Persoune selwer a wéi si hir Liewensrealitéit wouer huelen, an datt sech der vill och aktiv dofir entscheet hunn, Sexaarbecht ze maachen an dëst aneren Aarbechtsfelder virgezunn hunn. An datt si net onbedéngt wëllen hir Aarbecht wiesselen, bezéiungsweis wa se dat wëllen, datt et dann dorunner läit, datt, wéi ufanks erwäänt, d'Aarbechtsverhältnisser vu staatlecher a gesetzlecher Säit esou miserabel gestallt sinn. De Problem gëtt also vu staatlecher, nationaler a gesellschaftlecher Säit op déi eenzel Sexaarbechter, innen ofgeschuwen. Zweetens, Sexaarbecht als Problem vun der Globaliséierung, bezéiungsweis als Problem, deen aus anere Länner kënnt. Säit dem Zesummebroch vun der Sowjetunioun Ufank vun den nonzeger Joren an der wirtschaftlecher Globaliséierung huet verstärkt eng rassistesch Duerstellung an der Debatt ronderëm Sexaarbecht zougeholl. An dëser Debatt gi migrantesch Sexaarbechter, innen als illegaliséiert, net registréiert, onfräiwëlleg an geféierlech konstruéiert. Wéi schonn ugedeit, gëtt de Problem vun der Ausbeutung an der Sexaarbecht selwer no bausse verluet, also ausserhalb vun den europäesche Grenzen. Well d'Gefor kënnt jo zum Beispill aus dem Osten, wéi ech virdru schonn ugedeit hunn, mee och aus aneren Net-EU-Länner. Allerdéngs ass et esou, dass déi westlech Dominanz iwwert de globalen Aarbechtsmarché iwwerhaapt d'Konditiounen dofir schaaft, dass Persounen sech dofir entscheeden oder entscheede mussen, fir an EU-Länner z'immigréieren, fir ze schaffen an ze liewen. Esou gëtt och erëm de grondleeënde strukturelle Problem verschleiert, deen am Fong bei de westlechen, also och den europäesche Staate läit. Wéineg iwwerraschend ass et esou, dass politesch Léisungen an dëse Staate sinn, Fraenhandel ze bekämpfen a Fraenhändler ze bestrofen. Sexwork gëtt also als kriminell duergestallt a mat illegaler Migratioun verbonnen. Duerch dës Verbindung vu Sexwork mat Mënschenhandel gëtt d'Ausgrenzung vu Sexaarbecht legitiméiert. NGOs a Selbstvertriederorganisatiounen vu Sexaarbechterinnen soen, datt Fraenhandel onbedéngt als Gewalt géint Frae muss bestrooft ginn, mee datt Fraenhandel a Sexaarbecht musse vuneneen getrennt ginn, well et sinn zwou verschidde Saachen. Dësen Discours zu Sexaarbecht stigmatiséiert a marginaliséiert migrantesch Sexaarbechterinnen. Zu Lëtzebuerg ginn et iwwregens iwwerduerchschnëttlech vill Sexworkerinnen, déi migrantesch sinn.

Mee méi zu Sex Work zu Lëtzebuerg dann an dem zweeten Deel vun dëser Rubrik. Komme mer zréck zu den Debatten. Eppes wat d'Debatten zu Sex Work, déi ech grad beschriwwen hunn, verbënnt, ass dass ganz oft d'Perspektive vun den betraffene Persounen a vun Expertinnen, medial a politesch, net mat abezu ginn. Et gëtt vill iwwer, mee net mat Sexaarbechter, inne geschwat. An oft geet et och guer net ëm d'Léisung vu Problemer an der Sexaarbecht, mee et ass eng stellvertrietend Diskussioun fir aner moralesch Debatten a Froen. Säit den 1970er, achtzeger an nonzeger Jore gëtt et eng international Sex Workers Rights Beweegung a ganz ville Länner weltwäit, Dat zitt zum Beispill mat sech, dass sech Selbstvertriedungsgruppe grënnen a gréisser Events, wéi zum Beispill Hurenkongresser, stattfannen. Duerch d'Aarbecht vun NGOs, Expertinnen a Sexworkerinne gouf d'Perspektiv vun der Sexaarbecht als Aarbecht, déi e staatlechen a juristesche Schutz brauch, säit den nonzeger Joren op de politeschen Agenda bruecht. Dat huet natierlech och Auswierkungen op verschidde gesellschaftlech a medial Duerstellungen a setzt de kriminaliséierenden an ofwäertenden Duerstellungen eppes entgéint. D'Unerkennung, datt Sexaarbecht eng Aarbecht ka sinn, déi fräiwëlleg gewielt ass, mécht och, datt d'Duerstellungen vu Sexworker als Opfer verlooss ka ginn. Zesummefaassend ka gesot ginn, Sexwork brauch als Aarbecht ganz bestëmmt Rechter, fir datt déi schlecht a legal ongeschützten Aarbechtsbedéngunge verbessert ginn. Op der Aarbechtsplaz Sexaarbecht gëtt et, wéi och um Büro, am Haushalt oder op der Uni, zum Beispill Gewalt vu Männer géint weiblech oder transgeschlechtlech Sexaarbechterinnen. Am Géigesaz zu villen aneren Aarbechtsplazen hunn Sexaarbechterinnen awer net déi juristesch Méiglechkeet, dës Ausschlëss, Diskriminéierungen, Ausbeutungen oder Gewalt kënnen unzekloen. Genausou ass et, wa se hir Aarbecht verléieren. Da si Sexworker ofhängeg vun den net reglementéierte Strukturen an hunn och keng Ofsécherung, zum Beispill a Form vu Sozialversécherungen oder Altersvirsuerg. A falls et dann awer legal Mesuren zu Sexaarbecht ginn, sinn déi oft dofir do, d'Kontroll an d'Kriminaliséierung vu Sexwork auszebauen, amplaz se mat aneren Erwerbsaarbechte gläichzestellen. Meng Ausféierungen zu den ënnerschiddlechen Debatten, Duerstellungen an Aspekter vu Sexaarbecht an dëser Rubrik sinn nach laang net vollstänneg, mee ech hoffen, ech konnt Iech e klengen Abléck ginn, A wann et Iech nach méi interesséiert, kënnt der an de Quellen souwéi an de weideren Informatiounen a Videoen op der Websäit ënnert dëser Rubrik kucken. Hoffentlech héiere mer eis beim zweeten Deel, wou ech iwwer legal Reguléierungsmodeller vu Sexaarbecht schwätzen, souwéi vu Sexaarbecht zu Lëtzebuerg. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen?
Da schreif eis op sex@ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert. ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.
Dir fannt méi wéi Sex op Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinnten Podcast-Plattformen.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat frëndlecher a finanzieller Ënnerstëtzung vum CSAS, dem nationale Referenzzenter fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. Den Cesas gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.